Марат Вазыйхович Лотфуллинга бирәбез. Ул инде безнең милли мәгариф темасында иң төп э, белгеч, тарих э, институтының хезмәткәре. Өлкән фәнни хезмәткәре. Һәм мәгариф ассоциациясенең президенты булып эшли. Мөхтәрәм җәмәгать. Темасы, гафу итегез, темасы язылган программада. Мин, мин алдан чыгыш ясаучылар белән килешәм фикерләре белән. Ә инде Русланга өстәп шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, яулык өчен генә көрәшү ул көрәшнең бик кечкенә өлеше, чөнки Россия законнары нигезендә, мәсәлән, оешмаларда халыкның теләге буенча намаз укырга бүлмәләр дә булырга тиеш. Ул безнең Татарстанны алсак, һәр мәктәптә булырга тиеш һәм югары уку йортларында, гостиницаларда һәм башка урыннарда Бу Россия законнары нигезендә булырга тиеш, ләкин ул пункт тормышка ашырылмый. Һәм мөселманнар моны таләп итәргә тиешләр, чөнки бу халыкның теләге буенча оештырыла торган әйберләр. Бу әйберләрне халыкка аңлатып һәм аларның бу хокуклар икәнен белдереп торырга кирәк дип уйлыйм мин. Аннан соң яулык мәсьәләсендә инде христианнар турында сөйләшсәк, алар да яулык бәйләп йөрергә тиешләр дин кануннары нигезендә. Алар үзләренең диннәрен бозалар гына. Һәм яулык бәйләп э, яланбаш йөрү ул христианлык билгесе түгел. Мәсәлән, сез 1009 нчы елдагы төшерелгән Санкт-Петербургтагы фотоларны карасагыз, анда рус хатыннары да нәкъ мөселманнар кебек киенгәннәр, чөнки христиан динендә дә фигураны күрсәтергә ярамый, кулны күрсәтергә ярамый, чәчләрне күрсәтергә ярамый. Алар да яулык бәйләп йөрергә тиешләр. Сез инде игътибар иткәнсез, чиркәүгә кергәндә бөтен христиан хатыннар башларына яулык бәйләп керәләр. Апрова, апроволосица дигән сүз, апроволосица дигән сүз шуннан килә. Чәчне күрсәтеп йөри, ул генах христианнарда да. Ул мөселманлык билгесе генә түгел. Әлбәттә, чын мөселманнар, алар шәригат белән яшәргә тиешләр. Хәзер Тагын бер фикерне әйтеп киләсем килә. Монда сөйләделәр э, фиди, ә, имтиханнарны рус телендә бирү ә, федераль мәгариф стандартлары белән бил ә, бәйләнгән дип һәм һәм бердәм дәүләт имтиханнары белән дип. Имтиханнарны рус телендә бирү ул э, мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары белән дә бердәм дәүләт имтиханнары белән дә бәйләнмәгән. Ул аерым мәгариф министрының приказы белән кертелгән һәм ул бердәм имтиханнар турында түгел, ул дәүләт йомгаклау имтиханнары турында. Чөнки Бүгенге көндә укучыларның хокуклары бар, сайлау хокуклары. Алар бердәм дәүләт имтиханы да бирәләр. Ул форманы сайламы, элеккеге кебек, дәүләт йомгаклау имтиханнарын да бирә алалар. Һәм ничек кенә сайласалар да, барыбер алар Россия мәгариф министрының приказы нигезендә рус телендә генә бирергә тиешләр. Бу законда түгел, бу нормада түгел, бу Россия мәгариф министрының приказы гына. Һәм бернинди законда да дәүләт имтиханнарын русча бирү генә каралмаган. Әлбәттә, халык сайлый бердәм дәүләт имтиханын, чөнки бердәм дәүләт имтиханы нигә ул бердәм дип атала? Чөнки ул мәктәптән чыгарылыш имтиханы гына түгел, югары уку йортына да керү имтиханы. Әгәр дә кеше югару йортына керергә теләми икән, ул йомгаклау имтиханы гына биреп чыга ала. Шуңа күрә, әлбәттә, имтиханны рус телендә генә бирү конституциягә дә, халыкара законнарга да һәм кеше хукукларын бозуга да керә. Ул бөтен законнарны боза. Бу эш буенча судлар, мәхкәмәләр алып барылды, ләкин югары Россиянең югары суды да бу приказны үз көчендә калдырды. Хәзер ул Европа судында, ләкин Европа судында кирәк, э, алар җыялар информация, бу аерым кешеләргә кагыла торган әйберме Йә бөтен халык моңа каршымы? Алар бу тикшерү эшләре алып баралар, ләкин безнең массакүләм чараларда да, халык арасында да зур чыгышлар юк бу имтиханнарга каршы. Ә Россия мәгариф бу Россия югары суды моны үз көчендә калдырды, Россия законнары нигезендә, чөнки Россия мәгариф законында язылган, Туган телдә белемне төп мәктәпкә кадәр генә алып була. 9 нчы класска кадәр генә Россия гарантияли. 10-11дә э, Россия мәгариф министр, э, Россия мәгариф системасы туган телдә белем алырга мөмкинлек бирми. Бу, әлбәттә, кеше хукукларын зур чикләү, чөнки э, Россия Конституциясендә дә һәм халыкара законнарында да каралган кеше туган телдә белемне һәр дәрәҗәдә алырга мөмкинлек тудырылырга тиеш дигән. Балалар бакчасыннан алып, югары белемгә кадәр һәм югары белемнән соң да профессиональ белем фән өлкәсендә дә туган телдә эшләргә мөмкинлекләр тудырылырга тиеш дип язылган. Ә инде Россия хөкүмәте моны 9 еллык төп белем белән генә чикли. Һәм ә Россиядә гомумән урта белем бирү мәҗбүри. Шулай итеп, урта белем Калган халыкларга рус телен дә алу мәҗбүри булып чыга. Бу кеше хокукларын бик чик, зур чикләүләр һәм шуңа күрә теп крәш булырга тиеш ә, туган телдә ә, белем алу мөмкинлеген бөтен дәрәҗәдә булдыру һәр халыкка Россиядә. Бу иң зур пункт булып тора. Һәм икенчесе без мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары турында сүз алып барабыз. Ләкин ул стандартлар һәр вакыт бар иде Россиядә. Ә инде яңа федераль стандартлар, алар Европа белем компетенцияләренә туры китереп ясалганнар. Бу Европага якынлашу адымы белән эшләнгән эш һәм ул кирәк, чөнки бу белем компетенцияләре 2005 елда Европа берлеге тарафыннан кабул ителеп һәм һәр илләрнең дәүләтләренә тәкъдим ителгән иде. Россиядә бу адымнар белән бара, алар югары белемдә Европа стандартларына якын китерергә тырышалар һәм мәктәп системасында якын китерергә. Э, бөтен белем компетенцияләре Европа компетенцияләре нигезендә алынган, ләкин безнең э, Россия федераль стандартларында, белем стандартларында бер генә үзгәреш кертелгән, туган тел компетенциясе төшереп калдырылган. Россиядә һәм бөтен дөнья законнары нигезендә Туган тел белем компетенциясе, туган телдән белем компетенциясе иң югары белем компетенциясе дип санала. Ул нәрсә аңлата? Туган теленнән имтихан бирмәгән кешегә белем турында документ бирелми. Туган телләр шулай саклана бөтен дөньяда. Һәм нинди генә илне алсагыз да, һәр кеше туган теленнән имтихан бирә. ансыз белем турында документ ала алмый. Ул табигый хәл, чөнки белем нәрсә ул? Ул халыкның барлык халыкларның тәҗрибәсе. Ә балаларга белем бирү шул халыкның тәҗрибәсен киләсе буыннарга тапшыру. Ә инде халыклар үз телләрен киләсе буыннарга тапшырмыйлар икән, ул кеше инде белемле дип санала алмый, чөнки ул халкының төп тәҗрибәсен белми кала. Һәм икенче безнең төп керәш булырга тиеш туган телдән белем компетенциясен федераль дәүләт стандартларына кертеп, ул туган телләрдән мәҗбүри имтихан, йомгаклау имтиханы булырга тиеш. Бу Бердәм дәүләт имтиханнары составында һәр кеше туган телдән имтихан биреп кенә аттестат алырга һәм югары уку йортына керергә хокук алырга тиеш. Моның өчен халыклардан таләпләр генә кирәк. Бу бөтен дөньяда бар, кеше ниндидер уйлап табылган юл түгел. Тагын Әйтеп китәсем килә, татарча тәҗрибәсе турында бу терминның. Бик күп төрле тәрҗемәләре бар аларның. Бу инде зур проблема белән бәйләнгән. Мин ул проблемада әйтеп китәрмен. Беренчесе, э, татар телендә Эре мөгезле терлек белән мөгезле эре терлек арасында аерма бар. Шуңа күрә федераль дәүләт мәгариф стандартлары белән мәгарифнең федераль дәүләт стандартлары арасында да аерма бар. Мәгариф федераль дәүләтнеке түгел. Мәгариф ул халыкныкы, ә стандартлары федераль дәүләтнеке. Шуңа күрә моның аермасы шунда, бүгенге көндә Россия законнары нигезендә белем бирү программаларын һәр мәктәп үзе төзи. Һәр мәктәп үзе төзи. Шул исәптән укыту сәгатьләрен дә билгели. Бернинди федераль стандартларда шул предмет шул кадәр сәгать укытылырга тиеш дип язмаган. Анда язылган нинди предметтан бала укып чыкканнан соң нәрсәләр эшләргә белергә тиеш. Анда нәрсә белергә тиешлеге дә язмаган, ул нәрсә эшли белергә тиеш икәне язылган. Ә инде Шунда ук ул стандартларда бар милли региональ белем эчтәлеге. Милли региональ белем эчтәлеге дә булырга тиеш һәр предметтан. Ләкин бу белемнең эчтәлеген һәр мәктәп үзе кертә. Федераль стандартларда гомуми Россия өчен таләпләр куелган. Ә инде милли регион белем эчтәлегенә бернинди таләпләр куелмаган, аны һәр мәктәп үзе кертә. Ләкин кызганычка каршы бу эчтәлекне безнең мәктәпләр бик кертмиләр. Сез нинди мәктәпкә генә барып карасагыз да, алар укыту программаларын Россия мәгариф министрлыгы эшләгән үрнәк программалар бар. Үрнәк. Алар Закон түгел, алар методик ярдәм өчен. Алар шуны копирую итәләр дә, башына шул мәктәпне дип язып куялар да, аның эчендә бернинди региональ белем, милли белем эчтәлеге юк. Бу булырга тиеш. Бу булырга тиеш, әлбәттә, без шуңа җыелдык. Бу хәзер Россия мәгариф законнары нигезендә тулысынча ата-аналар тарафыннан эшләнелә. Монда халыкларның хокуклары Конституциядә каралган, Россия законнарыннан, мәгариф законнарыннан чыгарылды. Бу 18 нче елда чыгарылды, август аенда. Һәм анда язылган ата-аналар уку телләрен сайлыйлар, Хәзер без милли мәктәп, милли мәктәп дип сөйләшәбез, ләкин милли мәктәп дигән термин хәзер Россия законнары нигезендә юкка чыгарылды. Элек мәктәпнең уку телен билгелиләр иде урындагы хакимият. Алар карар нигезендә бу мәктәп шул телдә, бу мәктәп шул телдә дигән һәр елны списоклар чыгарыла иде. Хәзер алар юк, андый хокук алынды. хакимиятләрдән. Хәзер ата-аналар уку телен теләсә нинди мәктәптә үзләре билгели. Беренче класс балалар бакчасына кергәндә, беренче класска кергәндә һәм бишенче класска кергәндә. Шуңа күрә монда ата-аналарның роле бик зур. Алар мәктәпнең уку программаларын тизегендә дә катнашырга тиешләр. Һәм алар катнашалар да, чөнки монда формаль рәвештә ата-аналар җыелышларында Мәктәпнең укыту программасы тикшерелә һәм раслана. Шуңа күрә монда һәр предметтан белем эчтәлеге, шул ук тарихтан, географиядән, җырдан, технологияләрдән предметларда ул математикада да булырга мөмкин, чөнки безнең математик галимнәребез бар, физик галимнәребез бар, физикадан алар мәктәп программаларында каралырга тиешләр. Без бит анда Ньютонны өйрәнәбез, мәсәлән, физикадан. Өйрәнәбез физикадан Ломоносовны химиядән. Ләкин безнең бит шундый галимнәребез күп татарлар арасында. Без аларны өйрәнмибез мәктәптә, аларның портретлары да юк. Мәсәлән, бүгенге көндә ә, Рәшид Суняевны алсак, ул дөньяда беренче физикчы. Ул бүгенге заманның Ньютоны, ләкин безнең балаларыбыз аны белмиләр, ул мәктәптә өйрәнелми, аның портреты да юк. Бу булырга тиеш, чөнки бу милли тәрбиянең бер өлеше. Бу халыкның рухын күтәрә торган әйбер. Бу физикадан гына түгел, математиклар да бар, биологлар да бар, бөтен өлкәдә бар, политологлар да бар. Ләкин без аны үзебезнең балаларыбызга җиткермибез. Бу мәк безнең мәгариф системасының мәктәпләренең эше. Сәгатьләр санын күрсәткәндә дә сәгатьләр саны буенча да ата-аналар катнашалар. Мин инде нәрсә эшләргә соң дигән сорауга җавап итеп шуны әйтәм, балаларыгызны мәктәпкә биргәндә ата-аналар җыелышында катнашырга кирәк, аңлату эшләре алып барырга кирәк һәрберегезгә, һәрберебезгә дә. Һәм уку теле сайлаганда күп тел сайларга кирәк. Анда чөнки законда бер генә тел сайларга диелмәгән. Мәктәпләр аңлатырга тырышалар, хакимият аңлатырга тырыша, бер генә тел сайлап була. Юк, күп тел сайлап була. Сайлагыз уку телен рус телендә, татар телендә, инглиз телендә мөмкинлекләрегезне киңәйтегез. Әлбәттә, анда язылган мәгариф системасы мөмкинлекләре шартларында дип. Ләкин мәгариф системасы мөмкинлекләрне һәр халыкларга тудырырга тиеш һәм моны мәктәп җитәкчеләреннән, урындагы хакимиятләрдән таләп итәргә кирәк. Һәм безнең ә, резолюциягә дә моны кертергә кирәк дип саныйм мин. Ә инде туган тел сайлау, мин уйлыйм, чөнки бу мәҗбүри туган тел сайлау, ләкин монда Шундый законда бер әйбер кертелде 18 елда, туган тел исәбенә рус телендә сайлап була дип. Бу әлбәттә бернинди башка сыя торган әйбер түгел, бу ниндидер ясалма конструкция. Әлбәттә безгә, татарларга һәм башка халыкларга да туган тел итеп үз халкыбызның телен сайларга кирәк. Чөнки туган тел ул әти-әни теле түгел, Күбесе кеше ул әти-әни теле, бабайлар теле дип сөйлиләр. Законнар нигезендә һәм Конституция нигезендә туган тел ул синең халкыңның теле. Туган телне кеше белмәскә мөмкин. Һәм шул критерий ул ассимиляция нигезендә ята. Ассимиляция туган телне белмәүче кешеләр саны исәбе нигезендә алып барыла. Мәсәлән, без 2010 елдагы переписьне карасак, 5 миллион татарның 1 миллионы туган телен белми. Бу инде татар халкында ассимиляция 20 процентка җиткән дигән төс, официаль. Әлбәттә, аның белем дигәне дә, беләм дигәне дә, ул бит бик шартлы әйбер. Чөнки татар телен беләм дигәнне Дәүләт имтиханы нигезендә генә тикшереп белеп була, рус теленнән кебек һәм официаль рәвештә. Әлбәттә, күбесе татарлар уйлый, минем балам татарча белә дип. Һәм шуңа күрә татар телен аңа укытмый. Укытмый, телне белеп булмый. Телне бердә юкка мәктәптә укытмыйлар, телне белсен өчен. Ул кеше надан була. Чөнки Мәсәлән, Россиядә зур керәш алып барылган грамотасызлыкны бетерү турында. Ул нәрсә? Бөтен кешене укый-язарга өйрәтү. Әлбәттә, бу күз алдында тотыла рус телендә уку-язарга өйрәтү. Ләкин иң төп белем компетенциясе, мин әйттем, туган тел. Шуңа күрә туган телдә укый-яза белү ул грамоталылыкның төп билгесе. Бүгенге көндә без татарларда инде зур хәрәкәт оештырырга кирәк дип уйлыйм мин туган телдәге наданлыкны бетерү чөнки мәктәптә укымый укырга язарга өйрәнеп булмый телне белеп булмый бу телне мәктәптә өйрәнү дә кечкенә генә өлеше әгәр дә сез предметларны татар телендә укымасагыз сез татар телендә аралаша алмыйсыз чөнки тел ул Кешеләр арасында ниндидер проблемаларны хал итү өчен эшләнелә, кулланыла. Исәнмесез, саумысыз гына дип түгел, тел аралашу чарасы. Ә кешеләр аралашалар ниндидер проблемаларны хал итү өчен тормыштагы. Ә бүгенге көндә терминнарны белми, фәнни терминнарны белми, бер проблема да хал итеп булмый. Ә терминнарны, фәннәрне өйрәнгәндә генә мөмкин. Шуңа күрә Әлбәттә, беренче шарт туган телне сайлау, үз халкыңның телен, татар телен туган тел итеп, икенчесе белемне туган телдә алу. Күбесе халык математиканы русча укытыгыз әле дип аптырыйлар. Бу мин математик буларак әйтәм сезгә, башка сыярлык әйбер түгел, чөнки математикада бернинди рус термины юк. Аның исеме дә русча түгел. Гомумән, без укый торган фәннәрнең берсенең дә исеме рус телендә түгел. Рус теленнән башка. Математика рус сүзе түгел, физика рус сүзе түгел, химия рус сүзе түгел, биология, нинди генә фәннәрне алсагыз да, берсе дә рус сүзе түгел алар. Аларның эчендә дә руслардан кергән бер термин да юк. Мәсәлән, плюс-минуста, синус-косинуста, э, гиперболы, параболы, квадрат һәм башка нинди генә термин алсак та, алар берсе дә руслар тарафына уйлап табылган түгел. Дәреслекләре дә аларның русча түгел, руслар тарафына. Алар барысы да тәрҗемә ителгән дәреслекләр. Беренче химия дәреслеген Ломоносов тәрҗемә иткән. Математиканы Остроградский тәрҗемә иткән. Безнең телевидениедән бара торган бөтен программалар да алар сатып алынган инглизчәдән тәрҗемә ителгәннәр. Кинолар да инглиз теленнән тәрҗемә ителгән. Ләкин нигә соң Россия рус телендә шулай тырышып-тырышып укыта, бер термины булмаса да, ул фәннәр рус телендә эшләнмәсә дә, Ә без татарлар, безне русча укытагыз әле лаф рабыз. Нәрсә бу? Мин аңламыйм. Чөнки минем әти математика укыта иде, гомер буе укытты. Ул әйтә иде, математиканы белү өчен баш һәм акбур гына кирәк дип. Монда телнең бернинди файдасы юк. Башың эшләмәсә, нинди телдә укыса да син аны аңлый алмыйсың. Рус авыллары бар. Аларның көтүчеләре бар. Русча гына укыганнар, рус теленнән башка бер нәрсә дә белмиләр, но көтүче булып эшлиләр. Чөнки берәйбер башлары эшләми. Эшләмәгән башны туган телеңә сылтарга ярамый. Бу инде килә алласызлыктан, динсезлектән. Чөнки кешеләрне Аллаһ Тәгалә дөньяга яраткан. һәм аларның сәләтләрен дә яраткан. Ул кешеләр дөньяга кирәк түгел түгел. Математика белмәгән кешеләр дөньяда бик яхшы яшиләр һәм алар бик күп. Шуңа күрә ә тел өчен ул кирәк. Ул терминнар татар телендә дә булырга тиеш, кулланышта булырга тиеш һәм алар татар мәктәбендә ул белемне алырга тиешләр татарлар тарафыннан. Мин инде бу өлкәгә бик ерак китеп тормыйм, чөнки мин ул турыда сезгә аерым бер көн лекция сөйли алам. Бу педагогикада бик каралган мәсьәлә, туган телдә уку, ул педагогиканың нигезе. Ул нигезе педагогиканың. Ә бүгенге көндә шартлар каян килеп чыккансың? Әлбәттә, бу зур политика нәтиҗәсе, чөнки бүгенге көндә Россия хөкүмәтенә карагрухчылар килде. Мин рус халкын гаепләргә җыенмыйм һәм ул бик зур ялгыш булыр иде. Монда рус халкының хатасы юк. Халык арасында төрле кешеләр була. Кызганычка каршы карагрухчылар килде. Алар бүгенге көндә безнең Россияне Россия империясе шартларына кайтарырга хыялланалар. Бу инде 17 нче елга кадәр булган политика. Мәктәптән чыгарырга халыкларның телләрен, халыкларны надан калдырырга һәм ниндидер бердәм бер генә рус халкы дигән исем астында халык төзү, коллар хөкүмәте төзү, дәүләте төзү. Ләкин бу дөньяга ашмаслык хал, мондый теләге белән яшәгән кешеләр булды. Мәсәлән, Германия ул ялгыш юл белән барды. Ләкин бүгенге көндә алар бөтенләй башка форматта яшиләр һәм башка тормыш төзиләр. Моның хата икәнен бөтен дөнья аларга исбатлады. Безгә дә ул язмыш язмасын иде. Чөнки бу бик куркыныч хәл кешеләр өчен, яшәүчеләр өчен. Ә инде бүгенге политиканың нигезендә 1870 елда кабул иткән Россия программасы ята, ул обрусение инородцев дип атала торган политика, ул политиканы мин кыскача гына әйтеп китәм, анда каралган татарлар өчен анда аерым программа бар, об обрусение татар мугаметан дип язылган, һәм ул башлана татар и мугаметане,

рус телендә генә укырга күндерергә. Һәм моны татарлар үзләре эшләргә тиеш булалар. Вот Каюм Насырилар алар биек шул программаны тормышка ашыручы кешеләрнең берсе. Ә инде татарлар русча укырга күнеккәч, аны табигый дип саный башлагач кына, Мәктәпкә программасына православие кертергә. Бүгенге көндә ул бара, ул рухи тәрбия дәресләре нигезендә бара. Вот сез рухи тәрбия турында сөйләдегез, ул дәресләр бүген бар. Аларның программалары бар. Татарстанда әлбәттә бу Э, диннәр тарихы формасында алып барына, ләкин Россиянең башка регионнарында кемдә Анда ислам дине укыту өчен урамнан исламны белгән кеше эзләп йөреми. Анда бер укытучы, ул православие укыта. Ә Татарстанда татарларның кечкенә өлеше яши, үзегез беләсез. Шуңа күрә Татарстанны гына кайгыртып, котылып калып булмый, бөтен татар халкы өчен керәшергә кирәк. Бу әлбәттә Россия федераль э, законнарына, Россия федераль хөкүмәте белән эшләгәндә генә мөмкин. Әйтәсе сүзләремне мин әйтеп бетердем кебек бу җыелыш өчен. Мин э, мин әйткән тәкъдимнәрне резолюция кертергә кирәк дип саныйм. Ә инде йомгаклау рәвешендә әлбәттә ата-аналарның үзләре белән дә, халык белән дә зур аңлату эшләре алып барырга кирәк. Беренчедән, икенчедән, Россиянең э, үзенең конституцияне каршы килгән законнары белән дә керәш алып барырга кирәк һәм аңлату эшләре. Чөнки булган хукуклар алар үзләре эшләмиләр. Хукуклар эшләсен өчен алар өчен керәш алып барырга кирәк бер туктаусыз. Әлбәттә, мин прокуратурада мөрәҗәгать итәргә кирәк дип саныйм, чөнки прокуратура законнарны сакларга тиеш, үтәлешүен тикшереп торырга тиеш һәм аларның конституциягә туры килүен керәшеп торырга кирәк. Мин ник мөрәгать итәргә кирәк дип әйтәм. Мин әлбәттә аны прокуратура егереп китеп эшләр димим, ләкин прокуратурага да басым ясарга кирәк. Мәсәлән, алар Татарстан законнарының үтәлешен гомумән тикшермиләр. Мәсәлән, мәгариф өлкәсендә мәгариф законында язылган мәктәпнең программаларында белем милли белем эчтәлеге булырга тиеш дип. Тиеш дип язылган. Ләкин аның барлыгын прокуратура да, обернадзор да тикшерми. Тикшермиләр, андый тикшерү юк. Ә һәр мәктәп аны боза. Һәм башка мәсьәлә. Ә милли региональ эчтәлек педагогик кадрларга да бар. Ачып карасагыз сез ә, мәгарифнең федераль дәүләт стандартларын милли кадрларда ә, кадрларда милли региональ эчтәлекне белергә тиеш һәм аны тәэмин өчен урыннардагы укыту телләрен белергә тиешләр. Бу югары уку йортларында да үтәлми. Бу мәгариф өлкәсендә дә үтәлми. Ләкин прокуратура моны тикшерми. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәрне прокуратурага да җибәрергә кирәк. Алар да бу өлкәдә эшләсеннәр һәм җавап бирсеннәр, һәм аларның тикшерү тематикаларында бу темалар булырга тиеш. Иктибарыгыз өчен рәхмәт, күп вакыт алу өчен гафу итегез. Зур рәхмәт.
Форсаттан файдаланабыз, сораулар.
Сезгә юллыйбыз. Анда утырсагыз Яна, рәхмәт.
Марат әфәнде, сезгә мондый сорау бар. Менә социология материаллары бар. Саннарны китерәм. Хәзерге вакытта татарча укучылар тәшкил итәләр 8,8%. Татарлар арасында. Ике телдә укыйлар, әзрәк 20%-тан артыграк. 70%-тан артыграк фәкать тик русча гына укыйлар татарлар. Менә бу ситуациядә ничек итеп чишергә уйлыйсыз мәгариф мәсьәләләрен?
Кызганычка каршы, мин хәзер инде бу проблемалар белән шөгыльләнмим, чөнки ничек дип әйтергә кирәк, мин Әлбәттә, мәгариф идарәсе органнарында эшләдем унсигез ел, ләкин инде мин ун ел хәзер, ун елдан артык э, фән өлкәсендә генә шөгыльләнәм һәм идарә эшләрендә шөгыльләнмим. Мин моны әйтеп китәм, бүгенге көндә мин э, кызганычка каршы темамда булган бер әйбергә кагыла алмадым. Бу сезнең сораудан файдаланып әйтәм. Бүгенге көндә моның белән мин шөгыльләндем. Идарә эшендә эшләнгәндә дә, хәзер дә полилингваль мәгариф системасы төзү турында. Әйтергә кирәк, э, бүгенге Россия шартларында рус телен белми яшәп булмый. Бу турыда мин генә сөйләмим, мәсәлән, сез беләсез, э, Тукайларны, аннан соң Аяз Исхакиларны һәм башка бик күп татар халкының алдынгы кешеләрен. Алар язганнар дөрестән дә э, бу дини мәгариф системасында гына татар халкы үсә алмый, дөньяви белем бирә торган система да кирәк һәм Россиядә рус телендә белергә кирәк дип алар чыгыш ясаганнар. Ләкин алар күз алында тоткан әйбер хәзерге замандагы булган мәгариф түгел. Рус телен белү, ул туган телне белмәү түгел. Ул рус телендә генә уку, ул мөселман булмау түгел, христианлашу түгел. Шуңа күрә дөньяда, мәсәлән, татарлар халкының проблемасы ул дөньяда ниндидер бер оригиналь проблема түгел. Андый халыклар бик күп дөньяда. Һәм халыкларны саклау буенча кешелек бүгенге көндә нинди юлга баскан? Ул полилингваль мәгариф системасы. Алар туган телләрендә өйрәнәләр, туган телдә укыйлар да, алар дәүләт телендә өйрәнәләр, үзләре ясаган дәүләт телен, дәүләт телендә дә укыйлар һәм кимендә бер чит тел дә укыйлар һәм чут Шул телдә предметлар да өйрәнелә. Һәр предмет күп телдә укытыла. Һәм аларның укытучылары да шундый. Алар 4-5 тел беләләр. Әлбәттә, безнең аерым мондый мәктәпләр бар. Без аларны тизи алдык, Аллага шөкер. Ләкин аларны үстерү, аларның киңәйтү мәсьәләсе бик җиңел мәсьәлә түгел. Моңа каршы Россия федераль хөкүмәте чыга. Моның инде максатларын мин әйтә алмыйм, ләкин бүгенге көндә э, Аллага шөкер мин Тимир Шарипович та йөри башлады. Безнең халык бит инде түрәләр артыннан иярергә өйрәнгән. Бәлки бу түрәнең сүзләренә карап, ничек тә булса халык селкенә башлар бу юнәлештә дип уйлыйм. Әлбәттә, русча да белергә кирәк. Әлбәттә, туган телеңне дә яхшы белергә кирәк. Бүгенге заманда конкурентлы кеше булу өчен чит тел дә белергә тиеш. Мин ә, Дамир әфәнденең фикере белән килешәм. Ул ә, зур фикер. Бу полилингваль мәгариф системасы яхшы, ләкин аның тирәнлеге, эчтәлеге зур әһәмияткә ия. Һәм татар телендә генә уку саннары арасында куарга ярамый, чөнки бу сыйфатлы белем булырга тиеш татар телендә. Алар конкурентлы белем булырга тиешләр. Мин, мәсәлән, Казандагы лицей-интернатлар турында сәләтле балалар өчен әйтергә телим. Алар дөрестән дә татар халкының улларын тәрбиялиләр һәм кызларын. Ләкин алар шул ук вакытта Россия күләмендә югары урыннар тоталар, анда конкурс белән керәләр укырга. Һәм безнең бөтен мәктәпләребезне шул дәрәҗәгә күтәрү өчен бүгенге көндә керәш алып барырга кирәк. Мин юлын әйтәм, ә, татарча гына уку турында сүз алып бармаска, татарча да уку, татар телендә белү һәм татар телендә предметларны белү максаты куярга кирәк. Әлбәттә, бу кешеләр рус телен дә яхшы белергә тиешләр һәм чит телләрне дә яхшы белергә тиешләр. Бүгенге көндә мәгарифнең критерийлары шундый булырга тиеш. Без үзебезнең рамкаларыбызда гына чикләнеп ятып, алга китәлмибез. Бу инде 100 елдан артык элек куелган максатлар һәм бурычлар. Ләкин үзегез беләсез, совет шартларында яшәгәндә без тимер читлектә яши идек. Шуңа күрә ә, бүгенге көндә ул читлекләр ачылып торды чөнки аның яңадан ябылу ихтияр бар мөмкинлеге шуңа күрә бүгенге көндә максатлардан башлап без полилингваль мәгариф системасы турында сүз алып барырга тиеш марат розович анда сезгә бер сорау юлланды җавап бирсәгез иде закрепить запретить держать ребенка ребенку 10 лет

Ике ел рәттән үземнең мәктәп директоры белән судлашкан укучысы, Аллага шөкер, ике тапкырда да җиңде. Менә быел биш процедура булды. Верховный суд аша мин үземнең хокукларымны якладым. Бу буенча түгел, менә бүгенге көндә мин онык белән килдем. Бик авыр булды. Биш процедура аша үтеп, өч процедура район суды, ике процедура Верховный суд аша үтеп, үз хокукларымны яклаган укучы. Бүгенге көндә мин менә хәзер мин әйтә торган сорау, ул э, бу тема буенча түгел. Менә мин оныгым белән килдем бүген. Ул Усад балалар бакчасына йөри. Быел уку елы буе Усад балалар бакчасында татар теле дәресләре үткәрелмәде. План, учебный план буенча лексик минимум бар, максимум бар. Гомумән, укыту планының үтәлмәгәне өчен бүгенге көндә кем җавап бирергә тиеш?

Рәхмәт. Әлбәттә, монда
башта тикшерү эшләр алып барырга кирәк үзеңә, чөнки бүгенге көндә нормативлар бар мәгариф системасында. Әгәр дә сезнең балалар бакчасында туган тел өйрәнергә теләүчеләр саны где-то 8 кешедән артмаса, андый группа төземиләр. Әгәр сездә 8 кеше булса, балалар бакчасын алар татар теле укый торган подгруппа төзергә тиешләр. Ирәнә торган. Бу ата-аналар теләге белән эшләнелә хәзер закон нигезендә. Ә, әлбәттә, бу закон конституциягә туры килми, ләкин ул закон тормышта мәктәп аны үти. Ә бу законга каршы дәүләт советы гына керәш алып барала конституцион судка биреп. Ну мин минем күреп торуым буенча безнең дәүләт советы Татарстанның дәүләт советы бу законны судка бирергә җыенмый конституцион судка. Ә инде э, татар теле укытучыларының э, нагрузкалары турында сүз алып барганда Э, кызганычка каршы сез бердән бер татар тел укытучысы судка биргән кеше калганнары э, судка бирергә курктылар һәм әле дә куркалар алар куркалар балалары өчен алар куркалар ирләре өчен гаиләләре өчен аларны эзәрлекләрләр дип куркалар Мин моны Ходаем дәссә дип атыйм. Алар бу алар уйлап тапкан куркынычлар. Алар ул куркыныч уйлап табалар һәм шуннан куркалар. Бу инде безнең э, татар халкының һәм аларның укытучыларының э, кешелек дәрәҗәсен күрсәтә торган әйбер. Руслан э, моңа Әйтә ала, чөнки Руслан әзер иде, безнең бөтен исклар әзерләнгән иде. Аларга адвокатка тапшырам дип кул куярга гына кирәк иде. Аларның үзләренә судка да йөрергә кирәкми иде. Ләкин бер кешене табып булмады. Кызганычка каршы, сез бердән бер кеше. Ә инде бу сорауларыгыз буенча җавап бирәләм. Әгәр дә сездә 8 бала группада теләгән булса, аларга татар теле укытылырга тиеш. Юк, кадрлар юк дию, юк мәсьәлә, кадрлар юк булса, сез судка бирегез, алар мөрәҗәгать иткәннәрме мәгариф министрлыгына?
Бу вакытта аларны судка бирергә кирәк, чөнки кадрлар юклыгы исбатлана бик җиңел. Алар һәр елны Россия э, Татарстан мәгариф министрлыгына бирәләр э, э, заявка. Заявка бирелгәнме, ул заявкага нинди җавап килгән. Заявкага җавап уңай була, чөнки сезнең мәктәпләрдә бик күп татар теле укытучылары, алар бакчада укыта алалар, аларның бөтен хокуклары бар. Бу инде Мин беләм, сезнең район ул рус районы, шуңа күрә инде алар татар телен чыгарып бәрергә тырышалар. Бу законлы түгел, моның белән судить итәргә кирәк һәм моңа мин үзем дә ярдәм итәргә тырышырмын, бәлки юристлар да сезгә ярдәм итәрләр. Мин инде консультация генә бирә алам, юнәлеш кенә күрсәтә алам. Мин шул турда гына сөйләп киттем әле генә. Прокуратурада, обернадзорда бу милли региональ белемнең эчтәлеген һәм аларга тудырылырга шартларны тикшермиләр. Законда каралган булса да.